Elo kane makore mangani? 38. Kumusha unobva kupi? Wokubindura kwaMusana. Alright. Imhosva yei yakakunza kuno kujera? Imhosva yemeda.
Meda?
Sho. Chii chakaitika wakauraya? Alright, kana kuti ngatite so. Chinyatsotirondedzera zvizere kubva pakutanga chii chakaitika? kusvika musi wawasungwa kusvika muzuva ranhasi runo mujeri eh, wanga uri musi wa 10 july mhm.
gore ripi 2011 2011 orit ehe ndakadedzwa natete ndafonwa atete unzi kudwa muzukuru mwana wari musikana wakuroorwa tete hanzvadzi yababa hanzvadzi yababa mhm. ndokuenda kumusha nemuzukuru mwana wake apo uchibva kupi uchibva kuno kwaharare okay mhm. tatisvika kumusha takasvika kumusha zvakanakanaka vatakumusira musha nevakuru vepamusha anasekuru ana amai ana mbuya mhm. ndokubva pamba nabamunini ndokuenda kubhawa ndokwanisa kumashops tataka kumadoro ndopakaya sekuru imwe family but iri family yedu imwe chete kumabete yayo but anogarawo distance nekwatiri isusu mm. wasvika kutenda vabowa tanga madoro tanga madoro takazotumirwa mwana ndofunga papera maminetsi mashoma shoma kunzwa kwasha vasvika vainzi vedu vava vaye anatsano mukutanga umwe aseko wakwasha wasatoa ndopakuzodhakwa vakwasha vakasvika vanatezvaro adhakwa zvatodhakwa orit e eh. ndokubva pabhawa ndokuenda kumba saka sekuru ava ndaitomboona kudoro pachi pabhawa paye unokuita ndaitomboona tochinjana kapu mm. ndakatombochinjana kapu nasekuru vaya mm. ndokuenda kumba sekuru vaya kubatawo paindi yavo ndakabata paindi yangu mm. ndokusvika kumba program ndokutanga kwacha ndokutanga kubvisa mari dzake zvikapedza kubvisa mari dzake tichinimodotrumba muya tapedza mukwasha apedza akuoneka pakazouya tete hanzenzi yababa anga achata kumashure mm. kwaba mimi mm. fuch ndobva abvunza kwandiro akati hanzadzi ndipiro kunana baba mm. kuti ndibvunze kuti sinoda kuziva kuti siye vasina kuya kumuchato wangu
okay yaa imwe nyaya ah, yaiwanga urongwa wangu apera eh. then ndapira kunana kunana bamini bamini ndozvataona natete vada kuziva kuti siya lavo bachi vaziva vasina kuda kutata kwangu sezvo vanhu sakaungana pazuva ranhasi tikamboda sei ndakusanatsonoda kubala nzoni yangu ipapo kugadzirisawo kandi ndakatadza kusunungurwawo mm. ana baba saka vamwe vakabva vati ndaitaurwa munhu vati ndisataurwa munhu vati ndaitaurwa munhu ndisataurwa mm. ndana baba vari kudara mm. ana amai hapana chakuti anana mbuya avo saka nyakurambidza vanhu kuya kumutatu kuti yakabva atanga kubuda anhu vaiye sekuru anga anzi musara pavana kumwanasikana akarambidza vanhu kuya muchato ndiya sekuru hanzvadzi yamai aiwa eh. ana baba vari mumusha oh, okay. baba ediso oh, alright eh. ndobva abuda mumba mukoma wake ndobva amuti mudzoka mumba ana kudzoka mumba ndobva mhm. ankuenda saka ndobva ndakabuda panzi ndichiteera sekuru Naisekuru ndakazonzwisiswa zvakafamba sei. Ava ndisekuru vamai muri meso bhawa. Aiwa ava vava vava musekuru. Mm. Ndo tera sekuru ndokuda panze. Sekuru ko zvakafamba sei kusechi. Vanhu sikuseya mutetana na baba vese. Mm. Takatadza kuzwana sekuru vaya. Zvekuti vakasvika pakundirova ndokuwadzorera ndokwadonha pasi. Ndokwadamira. saka mainini vaisuka maplates vari panze vari kumba pedu isusu mm. uye zvaitikira kumba kwaambuya izvi mm. zvokuroorwa izvi tangogarana nefenzi ndo pakabva vadinza kuti ah chalo kuna zakariya havasi kuwirirana mm. saka bamunini anwa munini wababa lasibhono vana baba ndiyakabva abuda panze vasvika ndakamira siku kuti vakarara panze vakasvika kuti vasindibata mashoko anza mwana usadaro andachiramupindura Andai takatora naye yangu shana yangu pandakamira paya. Sekuru akabva asumuka ndobva vaenda. Saka pakazobuda vanhu vese. Sekuru vaya vava vadonhera pasi. Eh, vakabva asumuka ndobva vaenda.
Mm. Vasimuka vaenda vakuenda kumba kwavo. Ndipo pakabva buda vanhu vese panze vanga vari mukitchen vaye. Mm. Pakanouya bamnini vakandibata mashoda. Bamnini vamwe bamnini munini wababa vakabva andirova chibhakera kumeso. Sekuru vava vakazoshaya ndobva vandirova kuti chibhakera kumeso. Ndokuvadzurira ndavapusha ndobva vanhu vapasi. Vanhu vatsika pashoda. Nditsamwa muna ndaita kuti kwaimi makundirova mukuti uerei. Ah.
Okay. Sekuru eno nani ndrona bamnyo ndachi mashops. Ana bamnyo ayo chiba pana pacha ndichi mashops. Ah. Bamwe bamnyo. Ah. Sekuru ana kwashachi vana na pasi buzo vana ni gotsi. Sevana imoduro mumba sekuru ndikati handiti wakati kwangu kutakura kuti sei. Kira kuti vafendi ndikuti rona tete vaye vangwati reza nyaya kuti sei da kuvhara baba kuti sasa kuya muchato. mm. tiende chi eh, ndobvamata kuti titsikura vana navo kuchipatara mm. vana navo kuchipatara vanhu ndinokuda police report mutsikura wangu asataure ah. wangu asachataure asataure sure saka vaenda kuchipatara kuya toda police report ndobakadzirwa eh, sekuru kumba ndobvadzokera mangwana acho ndobvanzi vakaiswa padrip mm. padrip azoita vakaiswa mahours mangani vari padrip ndozotransfer from chi eh, bandra hospital to bindra hospital hmm. from bindra hospital waagare kukuva zve two weeks sekuru ndozotransfer from bindra hospital to parenyatwa ah.
apa vachinzi vanzwe havasi kutaura hmm. havasi kungotaura chete but hapana pakwakuvarai vangoita bruce vagosi vakanodonha vachitoera asi mm. pai tagara tagara tagara tagara tagara sekuru akazoshaya musi wa 4 october hmm. from 11 july hmm. ndokuzosungwa ini kwangu apo waienda kunovaona kuchipatara handa kukwanisa kunovaona kuchipatara because hama dzadzakatsamu hama ana vana vavo nana mbuya vekuraini ikoko vetsa wangu wati no imi vekuraini ikuku kuchiita izvinhu zvedikuku dzakazvichiitika kuno hakuna na wanati kubvunzwa kubva kuku achienda kunoona sekuru ayo kusvika raidzisi ruva wakashaya parufu paya hapana navo kuku hama dzekwiridza dziruu ruva vakatodzingwa ndatisa kuone pano muite zvinhu zveikoko isite zvinhu zvekuno
saka pavashaya ndopawabva wasungwa ndakatomboita sungwa mashuro ndapiwa bheo mhm. ndakaenda panze sekuru ruva azoshaya ndadzisirwa futi mukati kumbindura ndagara two weeks ndadzisirwa panze rebheo rangu riya mhm. ndokugara eight years ndiri panze

saka wanga usina mhuri ndandiri mhuri une mukadzi nevana mm. pane hama dziri kuya here kuzokona kwasofa vakapedzera kuya vatoti time aimbuya hanzadzi angoniki vosipo zvokuti ngoshandisawo but vatoti time ko mukadzi nevana mukadzi haasara mbuya kana pano kuvana vana hapana atana mbuya vachiri vadiki eish
ya saka uri kuda kuti chii kuvana kana kuti mhuri yekwasekuru iyi
chandoda kukumbira kumhuri vasekuru ndechekuti munhu afe sehuku kana kudeuka ropa sehuku mm. ndautokumbira ruregerero kwavari kuti vandiregererewo semwana asi kana pane zvida kuti kwati uripa ndokumbira kunyika yese yezimbabwe kuti vandinzwewo vandinzwirewo tsitsi vandibatsirewo pamhuri yekwangu yekwamabeteya kuti ndiregererewo
chaurida kukumbira ruregerero kumbira ruregerero pane zvakaitika ndauti anokuda kwangu ena ndatiza kuti sekuru vachasvika pakuda isu vachasvika pakufa okay. kusomba neshuru yangu ndozi ndaitarisirawo handiziva chii chakandibatawo pazvakaitika izvo uri munhu ane uri munhu ane hasha unganzi uri munhu ane hasha haa ah, ndisi munhu ane hasha zvekuti yatowadzana nina sekuru nama dzose ndichitotamba ndichitotamba zvikana kuisirana musha kana sikana kunge harare ndaingoona sasekuru nemuzukuru sasekuru nemuzukuru okay zvekuti zvinhu zvekuti wandibatana nhasi unoka zvekuti ndishungurudza kuti zvii zvakakonzeresa kudaro all right okay anyway makore auinawo makore akawanda chaizvo toziva mujere munoita mabasa emaoko akasiyana saka makore aya uri kutarisira kwawapedza uchiitei vamwe vanoita zvechikoro vamwe vanoita zvekuimba vanhu vanoita zvakasiyana siyana uri kutarisa kuita sei ah, ndaitozama ndikomara kukosikana imechanics
okay. asi kuti pana pachaya hapana pasendera ndopairi nitoona kati inda tikukalisifayo kuti amasiklas orit kuti unoitako mabasa emaoko kumaplumbing kune chichi mechanics kune building zvangowanda wandai handiti sona sona orit okay anyway shailok mabeteya tinotenda nenguva yawatipa tinge tichitaura newe tichinzwa mhosva yakakunza pano pajeri tichivimba kuti tichapedza jeri rako zvakanaka allright thank you